dostlarymyz etdiler. Hemmäňize salam dostlar. Gowmyýa delen. Janyňyz sagmy? Bugünkü PUBG Mobile videomuzda size nädip mowtçak UC gazanmaly şu hakynda aýdyp geçsek dostlar. Hawa, ýalňyş eşitmediňiz. Mugt-jyk UC gazanyp bolýa. Nädip diýseňiz, geliň indi şu wideoda size düşündirip geçeýin. Ýöne, öňünden aýdaýyn dostlar, buny etmek üçin häzir hemme kimde ýokdur, görkezeýin karoçi. Tak, şu dostumyzy bloklaly. Bonus ýaryşma diýip bir ýaryşma geldi dostlar. Bonus ýaryşma diýip bir ýaryşma geldi. Bilişime görä hemme ýere paka gelmäpdir. Ony häzir naprimer bonus ýaryşma girip göreliň. Meselem, klassyk modda solo oýnaýaňyz, bir adamlyk oýnaýaňyz we bärde näme şu puluň ady barlaý? Söweş urşundan gazanylan pul ýaly amerikanskiý bir ady bar, ýa ýadymda düşen ýokda karoçi. Eger on iki sagatdan birmi näme on dört sagatdan birmi bolýa şu wagt dolandan soň bu altmyş adam gazanyp bilýa, gatnaşyp bilýa we şu taýda görşüňiz ýaly Bal beri şu urşa gatnaşsaňyz bal beri nä ine altmyş dördünji ýer bolsaňyz on on bal beri bir adam öldürseňiz otuz bal beri görşüňize görä bärde karoçi hop hop hop hop birinji bolsaňyz müň bal beri we bu bu taýda nähili eý nädip we birinji bolan ýagdaýyňyzda elli ucey dabaýuçny beri elli ucey bir gazandyňyz ondan başgada müň bal alyp bilendirsiňiz. We müň bala näçe uce bolýa diýip sorasaňyz dostlar görkezeýin. Ödül al diýip çep tarapda görändirsiňiz myşkaň ýanynda. Ödül ala basýaňyz. Hop. Tak, bir munt. Muny näme diýe? Döndür diýe, döndüreli. Ödül ala basdyňyz. Mana, bärde näme diýe, karoçe, 100 uce diýe. Iki gez galyp bileňiz. Ýüz ujyny iki gez galyp bileňiz, üç ýüz ujyny iki gez galyp bileňiz. Bärde UMP bar, paraşut bar. Bäş ýüz ujyny iki gez galyp bileňiz we ýaryşa gatnaşmak üçin bilet alyp bileňiz, alty gezek. Eşik alyp bileňiz we sumka alyp bileňiz. We bularyň bahasy nähili? Meselem. Basdyňyz. Ýüz UC-ni almak üçin müň bal gerek. Gördüňizmi? Bir bir gezek birinji bolsaňyz, top bir-a girseňiz, müň balyňyz bar we ýüz UC gazanyp bilendirsiňiz. Bärde aşakda näme diýipdi? Items of the battle shop will be refreshed every three weeks diýýär. Üç hepdede bir täzelenýändir dostlar bular. Bir naprimer ýüz UC-ni iki gezek aldyňyz, boldy. Bir aýdan soňmy täzelenýär, üç günden soňmy täzelenýär, ýa näme bolýar diýip sorajak bolsaňyz, üç hepdede bir şu List täzelenýändir karoçi. We şu taýda battle shop-a geldiňiz. View results diýip bir zat bar. Soňky on match oýnanan on matchyňyzda nähili nädip gatnaşyp bolýa. O hakynda aýdyp geç eý görkezýä karoçi näçinji boldyňyz killiňiz näçe bal aldyňyz we haýsy çisloda oýnadyňyz. Help bärde nädip gatnaşmaly ol bul şul. Ýöne. bir zat aýdyp geçjek näme şu maçlara gatnaşmak üçin iki açk zat gerekdir iki san bilet gerekdir dostlar iki bilet gerekdir her bir maça gatnaşmak üçin ýöne iň aşakda bir pesräk açkolyklar bar olara bir bilet gerek tak dur dur dur şunuň adyny öwrenelidä tak battle coin ha o söweş teňňesi diýerler garoçe

Her hepde täzelenýändir bu dostlar. Her hepde täzelenýär. Tak aşak düşýäňiz, aşak düşýäňiz, aşak düşýäňiz. Hop. Gördüňizde? Bir sany her hepde bir sany şu zatdan alyp bolýar. Elmas kademeye ulaş diýer. Oýnanan maçlar dogsan sany bolmalydy, puanyň dört ýüz göterilmelidi. Bärde Awrupa ortadogy takymly üçünji şahs diýe. Birinji şahs ýokmy? Tekli eşli. Şu taýdan alyp bolýar karoçi, biletiňiz şu taýdan alyp bolýar dostlar. Garaň bu sentýabryň hepdesinde galypdyr, bakda häzir meselem. Ondan soň ýenem bir aýdyp geçjek bir zadym bar dostlar. Bu ýaryşa men gatnaşjak bolup gördüm. Men gatnaşjak bolup gördüm. Basan wagtyňda näme diýe karoçi bu emulýatordan baglanmaň bolanok telefondan baglan ol bul şul. Türkmen bizi görýänleriň köpüsi Türkmenistanda zatda bolany üçin we köpüsi mobil oýunjy bolany üçin dostlar. Siziň eliňize gaty gowy bir şans düşdi, mugjek UC gazanyp bilýändirsiňiz. Meselem, ştaý girdiňiz dogrymy? Bärde birinji gowy oýnaýanlar bar, araňyzda gowy oýnaýanlar bar. Birinji bolduňyz on kil bilen. Näme bolýa, on kile bärden üç ýüz açko berdi, bärdenem müň berýä. Müň üç ýüz bolýa. Üç ýüzüne gidersiňiz dany o biletden alarsyňyz. Şu biletden bara Olam ýüz dogrymy alty sany berýär alty bilet berýär. Aşak geçjeňiz mana şuň bahasy näçe biri ýüz üç ýüze ýok üç sany alyp bileňiz üç maça iki maça girip bileňizda ýene gaty mugt ucler gazanyp bilendirsiňiz dostlar özem bu günde bir gezek bolýa ýaňyşmasam her gün irden näçede tä Üçde däl, bäşde. Türkiýäň sagady bilen bäşde, Türkmenistanyň sagady bilen ýedide, irden ýedide, ýalňyşmasam şu kaýytlar açylýar we ýa ýadyňyzdan çykyp etkin bolandan soň kaýyt ol diýip basýaňyz we iki-üç munduň içinde şapur-şupur dolýandyr dostlar. Köp garaşmagyňyza gerek ýok, ýöne köp garaşmaly bolan ýagdaýyňyzdadam garaşyň. Mugtja uja gerek diýseňiz, menä şular ýaly edip gatnaşyp bolýar dostlar. Nirden bilet almaly, onam görkezdim, nädip mugt uja gazanmaly, onam görkezdim dostlar. Tak, bonus challenge. Dostlar, bonus challenge, bonus ýaryşma diýip bir zat geldi. Savaş parasy diýe şu söweş teňňelerini gazanýaňyz we karoçi missiýalary edip, mis missiýam boldy. Ýer alyp, karoçi podarkaňyzy alýaňyz diýe. Birinji zapis etýäňiz. Zapislere girýäňiz karoçi we oýna girip ödüliňi al diýe. Bäre girýäňiz. Mana, hem ýerlere görä UJ berilýär diýel. Registrasiýa etdiňiz karoçi. Bärde TDM am oýnap bolýa dostlar. Klasik modam oýnap bolýa. We indi geliň nädip bu bonus ýaryşma sizde ýok bolsa nädip açmaly. Meselem bonus ýaryşma şu sizde ýok bolsa nädip açmaly. Birinjiden näme etdiňiz dostlar. Men bilişiňiz ýaly Tursiýada bolanym üçin bu ülkem Tursiýa diýip duty häzir ýöne näme diýip du. ABD, Amerika Birleşik Döwletleri diýe. Siz Amerika Birleşik Döwletlerinde, Amerikada karoçi, dostuňyz ba bolsa dostuňyza haýyş ediň. Bro, dost, şu meniň akauntymdan gir, meniň ülkämi deýişdirip ber, döwletimi deýişdirip ber karoçi, men şu bonus ýaryşmany açmakçi. Ýok, dostuňyz ýok bolsa, muny köp sowet edem ýok dostlar, ýöne bu özüňiziň ris näme diýe karoçe sway swoý risk i strah diýemi näme karoçe orusça. Öz eliňizde bolan zat we öz riskiňizi karoçe şu riski özüňiz alýaňyzda başga biriniň üstüne atmaň ýene waý soň ikinji et ikinji karoçe ýoly eden wagtyňyzda banlanmagyňyz gaty ähtimal da dostlar. Nähili vpn bilen ýeriňizi üýtgetmek? Vpn bilen ýeriňizi üýtgeden wagtyňyzda nädip etmeli dostlar? Birinjiden vpn-e girýäňiz. Oýun polny öçü arka tarapdanam plan arka plandan zatlan öçürilendir dostlar. Arka plandan zatlan öçürýäňiz. Vpn-e girýäňiz. Ýeriňiz mestopoloženiýany, lokasiýany karoç Amerika etýäňiz. Amerika edeňizden soň vpn işletdiňiz. Işlediňiz dogrymy? Internetiňiz işläp başlady. Vpn-iň üstünden işläp başlady. Oýna girýäňiz. Oýuna girdiňiz ekran şu şular ýalyk gelýär dogryda. Vpn dogry iş şekilde işleýem işlemeýänligini nirden biljek bolsaňyz nastroýkaýa geçjeňiz aşak şu taýda üstüne basan wagtyňyzda Amerika diýip durandyr degişdir diýip basýaňyz aýtdy altmyş günläp degişdirip bilmeň ondan soň razymy razy dälmi senem razy diýip basseň iş bitdimi iş biten ýok ondan soň geleň Şoňa Değiştir diýip basdyň, karoçe üýtget diýip basdyň, izmenit diýip mesto loka mesto polojeniýaňy izmenit diýip basdyň. Ondan soň o seni täzeden hop Facebook giriş ýerine geç eý ugratlaýandyr. Şo taýda giriş etmäň. Şo taýda oýundan polny çykyň. Oýun arka tarapdan hem näme şo backgrounddan hem aýryp goýberýäňiz karoçe oýun bilen bilendirsiňiz-ä. Soň Ondan soň vpn-i öçüreňiz, vpn-am arka tarapdan öçürip goýbereňiz we oýna täzelden giriş etýäňiz. Oýna täzelden giriş eden wagtyňyzda lobby-a geleňiz şular ýaly hop lobby-a geleňiz, nastroýkaňyza gireňiz, hop göreňiz Amerika edildimi, edildi. Boldy. Ondan soň vpn hiç bir şekilde ulanmaly däldir dostlar. Şu günki wideo dostlar şular ýalykdy. Eger bular ýaly wideolaryň gelmesini gaty kän isleýän bolsaňyz, wideony halan bolsaňyz laýk goýmany ýatdan çykarmaň siziň üçin gaty aňsat bir işdir. Wideoň aşagyndan tyk bir sany tika basýaňyz boldy. We kommentariý ýazmany ýatdan çykarmaň. Boldumy, bolmadymy, siz Amerika etmedigiňiz halda sizde şu bonus ýaryşma bamy, bounce ýaryşma ýokmy, kimler gatnaşdy, nähili UC gazanyp bildiňiz. Çitirler bamy men käbir dostlaryma aýtdym karoçe bolun şaşma şular ýa şular ýa aktiw et soň girdiler karoçe oýnap görüpdirler çit bar diýe ol bul şul diýe ýöne siz çit ulanmaň dostlar çit u lan maly däl şu taýda näme diýe karoçe ýaryşma hakynda oýunjylar ulaşdyklar en ýüksek kademelere görä gruplar aýryljakdyr maçlar berdilen zamanlarda başlaýjakdyr we kaçyranlar katylmaýjakdyr diýe.

Kelläňizden, ýadyňyzdan çykarmaň dostlar, bu oýnuň içinde AFK gaty az bolýa, oýundan çyk galýa, interneti gopup galýan gaty az bolýa, bot wapşe bolanok, hemmesi adam bolýa. Bir zat ýaly da o, türkmenleriň lobi açyşy ýaly, ýöne bärde iň beýik, iň beýik, siz nämä ulaşdyňyz iň beýik karoçe, ony nirden görüp bolýa, şu sezonyňyza girýäňiz, täç üç diýe. Şu sezonyň Touch üçi boldy. Şo Touch üçden siz gir sizi oýuna sokýa Touch üçler bilen girendirsiňiz. Şolar ýalyk dostlar. Şolar ýalyk. Wideony halan bolsaňyz Playtsafe ýutub kanalymyza agza bolmany ýatdan çykarmaň we gapdaldan çykan kolokolçige basyň her hepdäniň ikinji güni dördünji gün altynjy gün Türkmenistanyň sagaty bilen agşam saat sekizde täze wideolarymyz Paýlaşylýandyr dostlar. Özüňize gowy serediň. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň dostlar. Çao.